Ahee mina i Zaswaka Chauke a ka YouTube channel ya Swaka Chauke T_V ni khensa vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber a ka channel ya Swaka Chauke T_V a hi channel ya mina ni ri wexe i channel ya hina hinkwenu ni ba mandla futhi ni vuyelela ka vanhu hinkwavo lava nghenaka va view-a ti-video ta Swaka Chauke T_V a swo boha ngopfu phela ku mi nghe mi vona mara mo twisisa ku mo fana mi vona hi ku mi rhandza content ya Swaka Chauke T_V. So munhu u ta va a ri na problem leyi kulukumba swinene ngopfu loko munhu a nghena a a loko a nghena ka YouTube ya mina kumbe ka channel ya mina a fika a pfulapfula ti-video ivi a tsandzeka no subscribe ku ri hi ku na n'wi tata ma vo ya so namuntlha ni lava ku tisa topic ya ku why Mapele became irrelevant mapele the boss. why it became irrelevant swa tala ku se ni jump ka conclusion liya ya ku mapele aka nkarhi loyi hi nga le ka wona di irrelevant ma vo di sa letiya ya ende ku ma ta ku a xi xo vava ku fana na loko mi vo artist leyi nga talented ngopfu na mi kuma ku se irrelevant ku se yi humele moya vanhu a va hi teki serious. eish swa vava swilo leswiya heyi ngopfungopfu loko ni kuma ku na artist ya koho yi yimbelela kahle na voice ya kahle ku ri mi ti vutisa ku eish mara why why yi nga regain i fan base leyi a yi a yi ri na yona kumbe ndzhuti lowu a yi ri na wona ma ni twisisa i ku hava xi xova ku fana na sweswo heyi swi fana na loko mo yingisela voice ya ya ya ya ya ya. ya kulukumba e Penn Penn va yimbelela ngopfu na voice ya vona ya nandziha na mara mi nga ti vutisa ku why loko va humesa humesa na tinghoma letiya to ho guwa guwa a ri lunghangi guwa he guwa guwa a ri lunghangi guwa mi mi mi mi mi ti vutisa ku why risimu leriya ri nga fikangi ri va na huwa ku ri munhu luya wa ha yimbelelisa leswiya khale a yimbelelisa xiswona ma ni twisisa. i ku i ku luza relevance a ka vanhu ma ni twisisa so lexi mehe ni nga fika ni xi kuma hi mapele the boss ku i i lexi nga fika xi xi xi va endla ku va luza relevance i i i timhaka ta ku ku ta ku japajapa ku humesa i point ya mina yo sungula leswiya swa ku va mi kuma munhu a jump-a ku humesa so. mi kuma ku a nga humesi lembe leriwani ivi a yi humesa ka lembe leri a ri taka i point ya mina yo sungula xa vumbirhi xi nga dlaya mapele futhi i ku cincacinca ngopfu switudio ma vona switudio wa cinca but swi kahle ku u cinca u kha u langutisa na career ya wena ya sayiti ra hala music-ini because music ka van'wanyana yi career ma vo mo swi veka ku i career music hi ndlela ya ku. va ko vanhu lavan'wana lava mi kumaka ku va hanya hi swo swa music ma vo mi kuma ku u dya hi swona na swin'wana na swin'wana so mapele u lose relevance hikwalaho ka ku va kha a cincacinca ngopfu studio xitudiyo xin'wana na xin'wana xi na flavor ya xona xitudiyo xa solo makamu xi na flavor ya xona a swi a xi sawundi leyi nga laya ka xitudiyo xa solo makamu a yi nge fani na le ka xitudiyo xa xa xa hlawusikiza a yi nge fani na le ka xitudiyo xa nghalasi. A hi nge fani na ka xitudiyo xa Doctor Joe Shearman. Ma vo? So mi kuma ku ka Mapele hi khomelele ka album liya ya Matshivela Tshivela Matshivela for an example. Ho loko se ha tiphina hi album liya e Mapele luya se u humese u humesa u humesa ka rhangana. Ma ni twisisa? Flavour se yi se yi shift-ini flavour leyi hi nga tolovela yona ka Mapele, na na na na na ku tsakisa loku ka ka ka ka ti-voice letiya ti va ku ti ri kona ka xitudiyo lexiya xa xa xa xa Doctor Joe Shearman. Ma yi vona? then se hi ku okay ha yi adjust se hi la ta tolovela xitudio lexiya xa rhangani ka ka side ra matirhelo ma ma ma ma ma voice ya mapele na ku kumbexana ka tinghoma ta mapele hi luya mapele se wu cincile se wu tlangiwa vo Sono the producer ma swi twisisa ku ri se hi hlanganisa hlanganisiwa tinhloko mi kuma ku hi dlina se hi nga swi twisisi ku ku endleka yini i point yin'wani yeleyo. Point yin'wanyana futhi leyi dlayaka mapele kumbe yi nga dlaya mapele i mhaka yo yimbelela ti-genres to tala hi nkarhi wun'we munhu a ri yexe ma vo ma vo swi fana na loko ku ri ku nkarhi wun'wani ni fane ni analyser sweswi ni kha ni ba hi Tshivenda ni kha ni ni kha ni analyser swilo swa Tshivenda ni ta yi looser relevance na mina hi mhaka ku swilo swa mina swi ta gcina kun'wana swi va out of content swi nga ha twali ma vo so swi kahle ku munhu a swi tika ka xilo xin'we i vanhu va gcina va tolovela xexiya. hi xo hi point yin'wana yaleyo xin'wana point yin'wana futhi hi liya ya ku va mapele a fika a sungula ku bifa bifa ngopfu beni mayengani a n'wi like na swi twisa ku beef yi kahle beef ne yi endla ku music like timhaka ta ti-entertainment na swi tiva ku sometimes ta kuma ku mapele swilo leswi a swi bisa a swi bifa beni a nga ri serious like a ko va just ku entertain vanhu vhele it's good ma vo. Problem i ku u u u vula yini u bifa munhu un'wana u ku yini hi yena ma vo swi na nkoka ngopfu marito mo bifa ma na nkoka ku va u ma tirhisa kumbe u ma hlawula because man'wani ma dlina ma tlhe ma ma back fire ka wena mi kuma ku ma ku poyila u u loko vanhu va ku langutisa va nga ha dlini va ku teka u ri serious hi ndlela ya yona leyi a va ku teka hi yona before. ma ni twisisa so hi ku ya hi mehe hi swona swi nga fika swi wisa mapele timhaka teto i mapele u wise timhaka ta ku cincacinca ngopfu studio a wu a wu a wu wisiwa hi ku bifa beni nti mabifelo lama mahlamba mahlamba leyi yo ka yi nga tumbelangi liya ivi a wisiwa hi timhaka ta ku. a a wu swi va hi hi hi hi hi timhaka leti ta to cincacinca switudio tanihiloko se ni vulini ma vo so hi swi swin'wana leswi nga fika swi endla ku mapele swi swa yena swi nga ha swi nga ha vi na na that thing a tlhela a wisa ngopfu hi timhaka leti ta to jampajampa lembe mi kuma ku lembe leri a nga humesi leri wa humesa u cincacinca tinghoma ku biwa R_N_B ku biwa xi xi ku biwa house ku biwa marabenda ku biwa yini ma ni twisisa timhaka to to to swo swo swo taniya hi swona leswi nga wisa mapele hi ndlela yo fana na yaleyo. Ni ta kombela mi nga rivali ku subscribe-a aka channel Swaka Coke TV. Ahee!